Pahnih in kawn hi maw ka lat cang hi maw?
Pakhat cu than okay. Hello kha ka lat cang. Pakhat kha ma te mun chuak.
Hello. Oi le viu ten han dam cheu na maw? A tu te bak hi kan vun i mat kho e. Tlawmpal te kan internet kong ah tlawmpal te kan vun hnut deuh caah zaangfahnak tein theithiam ding in hawile vialte kan in nawl hna. Tuzaan hi a sunglawi tukmi kan pu kan pa simi CNA kan pa Pu Solomon Thang Ding zingka te sinah tein a kan telpi khawh ca kan i lawm tuk. A hlei in a cungah kan i lawm tuk atu bantukin hi bantuk caan ṭha kan pek lawng si lo in kei hoi hna kanmah channel zeihmanh a si lomi ah kha bantuk caan sunglawi pek in caan a vun kan awn i cun a hlei in khika lei khizingka pruk le cheu si a tuan ngaite Zeipaoh siseh ram le miphun ca kan pa le an i zuamnak cungah le aa mi zeipaoh cungah thleidannak ngei lo tein caan ṭha caan sunglawi a kan pek cang. Kan i lawm tuk ti kha zapi nan sin ah vun chim ka duh. Atu bantukin kan pale mit nih caan an vun kan pek i aa lam an vun kan on ahcun a zohtu hawile vialte zong nih Saar le thazaang peknak khan a vun i bawm cio hna sih ti kha sawm kaan duh hna i a si khawh cun a reng deuh khan vun kan saar piak cio law mi tampi nih an hmuh khawhnak ding caah khan i a si cun hmaisi bik ah nan aw hi ka vun mip ta lai maw hmaisi bik ah ka pa kha a herhmi amah i theihternak le theihternak zung cu hau lo nain biahram biahmai hruai ah tlawmpal te ka pa sin ah khan caan ka vun pek la amah nih duh herhmi kha vun chim lai cu dih hnu cun an caan kha kan vun pek thluahmah hna lai si cun ka pa nangmah tu nih atu zan i kan caan ah hin na siaherh le a biapi mi hmaisabik i theih theih biapi na ruahmi vun kan chim ta te ka vun in sawm ta.
Siseh, atu bantukin caan sunglawi caan ṭha an kan petu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Cun atu bantukin hi media hmangin mipi he tonbiaruahnak ka hmuh caah a cungah tampi lawmnak ka ngei. Hikai a rak zohtu, a ngaitu nan dihlak cungah lawmnak tampi ka nei fawn. Hika hmun ah dothlennak tuah i nunnak a pemi kan ralkap vialte cungah upatnak sangbik ka pek hna. Nihin ah dothlennak kan tuahmi hi nulepa u le nau hna kum sawmthum le kum ruk kan nih CNF CNA nih cun kan ṭuan cang. Hei ruat hmanh ulaw sawmriat pariat a dang i ua teumi kan hawi unau Cainta pawl vialte nih cun ni ni ah dothlatnak an tuahmi hi kum sawm sarih a si cang. Asinain kannih hicu kum sawm thum le kum ruk lawng kan si. Hi bantuk in the dictatorship pawl i Kawlram i independent kan ngah hin an politic A ṭhat lo ning, tlangcungmi vialte cungah an kan serhsat ning, an kan hlen ning vialte khi hawita in ta nih cun an theih i dothlennak an tuah. Amah belte kan i chimmi pun cu ei ṭi in hi tete in dothlennak kan tuah tikah Ei ṭiaih lio hrawng i ai theimi minu nih cu nan theih dih lai tah tiah ka ruah ko. Hi vialte dothlannak kan tuah ahhin kan tei lai lo timi tampi kan um. Cun a huam lomi tampi kan um. Cun a duh lomi tampi kan um. A thei lomi tampi kan um i hi kum sawmthum le kum ruk chung rian kan ṭuannak ah a dang ṭai in ta dang vialte cu Anmah le an ram cio ah an thilchuak a tam ngai. Sui ngun, chawva, thingkung, causeng te khan a chuah ti tikah dothlennak tuah zong hi a nih caah cun tuahnak ah catlupi harsatnak an tong lo. Asinain kan nih kan Chin miphun cu vawleicung ah Kawlram a sifak bik. Kawlram chungah kan i chim miphun hi a sifak bik. Kan miphun i kan ram chungah nihin ni tiangah man sunglawi a chuakmi kan hmuh rih lomi i dothlennak vun tuah cu a har bak. Dothlennak vun tuah cu a har bak. A bik in a har mi hi dothlennak kan tuahmi hi a dikmi si e tiah ram chung lam liang he tiah kan chim kan rak rel ko lo zongah heh chiah kan rel lio hmanh ah hi dothlennak kan tuahmi a dikmi si hihi doh ding si tiah kan rak au lio hmanh ah a thei thiam lomi kha a hal chinchin kan miphun ah ruat u Chin miphun ah ruat u hi tluk in kawl ralhrang hi independent kan ngah le cangka hi ti hin an chia ru ti hi Heh catiah hihi doh ding si ee ti kha ei ṭiai lio khan vun ruat tuah u law ramleng ummi hna zong biakinn kip nih vun ruat tuah u law minung a simi paoh nih vun ruat tuah u law hihi doh ding si ee tiah vun chim lengmang ko bu i a thei lomi minung kha a har chinchin a har chinchin. Ca cu nihni ah khua kan ruah tikah hi kan hmuhtonmi kan chim tikah ahoho kha kan chim soi duhnak si lo i thil a cangmi kha kan chimmi si ko ee ti te kha vun chim ka duh ko. Hi kan chim miphun hi Pathian nih hin an kan ṭhen ka ti, an kan cawnpiak thluahmah ka ti. Kanmah hna lio chan khi hei ruat hmanh u. Khuate a rak ummi vialte, khua a ummi vialte kanmah hna chan ah khan vun ruat u law Chin miphun nih kan har tuk ruangah Kawl ralkap tlak kha a sunglawi ah kan rak chiah. He Kawl ralkap an tla. Mah hnu ah zeidah um ṭhan? Mizoram kuli hlawh si. Mizoram ah kuli in hlaw an rak kiar. Maka he kal cio si. Zeicah? Kan ram kan vawlei ah pawcawmnak a har tuk ruangah. Mizoram khaw khalei ah daral Phakan Maisu kan ti ṭhan. Phakan le Maisu le Winka le hehchat te phaisa kawl si. Mah khon zeidah chuak ṭhan? Saphu kawl sa ṭhan. He tiah vawlei bi in saphu kawl si. Pawcawmnak ah manua zeidah chuak ṭhan? Pangpa tiah kawl sa hoi. Van cau i thingkung kip rak kawl sa hoi. Manu a zei na cang ṭhan? Ngakkhawh rawh kan ti. Kan vawlei ṭhatnak paoh heh ngokkhor kan tuah cio. Ngokkhor kan rak tuah cio. Manu ah heh pawcawmnak ko seh anu a zei dah a chuak ṭhan? Malaysia kal si hoi. Heh cha Malaysia hlawhfa. Malaysia vun kal i hetchet teh hlawhfa i kan kan nu kan pa unau rualchan cingla kha cawm kha si. Malaysia in zeidah a chuak ṭhan? Refugee ti si. Ralzaam ti he kal cio si. A nu nu a pa pa a ngakchia in tar in. Malaysia refugee a kal si, Delhi a refugee a kal si. Atu ahcun ram a ṭhami, vawlei cungah ram ṭhanchomi, ram fim, ram rum ah ram hleinga ahhin Chin miphun hi ee a ting in kan phan cang. Ka chim duhnak cu Kan rak thawhka te kha Chin miphun kan i pawcawmnak i kan rak sawhnak kha hei kan hei ruat ko hmanh u. Kan pupa chan in lemmah pahnih kau te tahmui in paw kan i cawm i nihin ni tiang tahmui lemmah pahnih kau i pawcawm cu a fawi bak lomi si. Vawlei kan nei ko, ram kan nei ko. Vawlei a neimi, ram a neimi an sifak bal lo. Ram kan nei, vawlei ṭhaṭha kan nei. Iah kan sifah, iah kan i cawm khawh lo. Hi dictator sin, ana sin, phet sin pawl nih an kan rak uk ruangah a si. Ṭhancho ṭhan an kan duh lo. Hrut hna seh, Ngong hna seh, ka chimmi paoh hi ngai hna seh tiin independent kan hmuh ka in dawh hitin an kan tuah cu na lungfak lo maw na lungfak lo maw kanmah te kan pupa chan nih homan nih an kan uk hlan ah Kan pupa hna kha a nungmi Jesuh Khrih an rak theih hlanah anmah te an i cawm. Zalong tein an i cawm tikah an vawlei anmah tein pawcawmnak an rak tuah tikah siavok, cawna, khua khuakhat ah Khua pakhat ah bawite bawipi ai tuah i ṭhitumnak maw a tuah ahcun khua pakhat lawng si lo a pengtlang in an rak cawm hna. Siasia hra pakul an thah, vok an thah, a pengtlang an rak sawm kho. Thalio ah khan Pathian zong an thei lo. Zalon a sullam kha ka chim duhnak si. An duhtawk an si lonh tikah zunghnih ko tein lo an ṭhaw ko zongah an rak rum. An rak rum. Ahohmanh vanhai ding an rak thei lo. Puaipi puai te an tuah zongah an auh khawh dih hna, an sawm khawh dih hna. Sinain independent kan ngah hnuah an kuk an kan uk riangmang i Hi tuah hi tuah hlah an kan ti. Ti tikah kan sifak i kan rethei i siang kan kai kho ti lo i hawi an thancho a kan i kan molh chin lengmang in kan tuah. Na lungfah hau. Na lungfah hau. Cahcu hi dothlennak hi a sawsawn kan tuahmi si lo. Sawmriat pariat ahhin ṭha tein atu bantuk in utaw lai ahhin pawt bantukin sawmriat pariat ahhin rengkuin in aa thawk khuate vialte kan rak au ve. Meithal an kan kah. Thim awk kan nei ti lo ramtang ah kan kal. Zeihmanh kan rak nei lo kha ah khan. Zeihmanh kan rak nei lo. Kaa theihmi cu kha lio an kan hruaitu pawl nih Hakha Sui Hakha upa an va hal hna. Thlantlang Zin Thlantlang upa Tidim Tunza, minu nih pakua i a kalhmi upa kha an va hal hna i atu mino nih hin dothlennak kan tuah cang lai, hriam kan tlaih hi a ṭha maw tiah Chawmphai kan um lio an kiapi ṭhan. Rengkuna an va hal hna. A za cang kan fale tuah u. A za cang a za hrimhrim cang tiah hriamtlai u tiah kan pa le nih amin an kan ti hnu ah daw hriamte kan tlaih cu comphai tein kan thawk cu a zeima hriamnam zong kan nei lo timtuah cia zong kan nei lo kan kal le tikhan kan kir ṭhan i ti. Hriamnam te he ramtang ah kan um tikah hi doh ding si tiah eh a khuate kip ah kan au. Ram kip ah kan au. Mah lio ah kan lung pem kho lo. Chin miphun ah ruat hna u sih. Kan lung pem khawh lo pinah a pem ko nain kan i theihter lo. A pem ko nain kan i theihter lo. Asinain Duhto hlei ah atu bantuk dothlan ah a vun chuak cu Tainta kip le kawl cu an tang tuk i a dang tainta cu kum sawm sarih chung an tang cang. Nanu i utaw lai kan i thim miphun i vung tiah kan vun chuak i lawmh awk ngaingai a si. Amah vete, amah vete, dothlennak timi hi Ahohmanh nih rak thawktu lio ahhin huam tuk caah ṭuanmi si lo. A herh caah a herh cang caah kan ṭuanmi si. A herh cang caah meithal hi kan i tlaihmi si. Thla rak kan campiak u law kan ti. Cu hlan vialte kan thlacam te hi vun zoh ta ka duh ko. Ne vun a hun kai. Ka nih kan chim miphun nu bu cu uktu pawl cu doh hna hlah timi Baibal ca khin na lak i ne vun ca ah thla kan cam. Nu bu nih rawl unh hna an thla an cam. Heh chette ne wintaita dang nih an doh lioah kan i chimmi phun nih cun ne win caah biaknak kip ah thla kan cam i an kan uk ciammam i kum kul a kum nga. Chimmi phun thlacamnak aw. Ne win a win dih. Khora win chuak than. Tan sui. Ram uk bawi cu tiah tha nan cam i

Mi ohlai thla nan campiak duh ti lo cu. Ruat u, mi ohlai nih au in teng i pattor pa nan ti hi a tla thluahmah hi. Nan thlacam kha ai dang. Ca cun biaknak lei kan ti zongah aw politik hi thei hau. Evangelist kan ti zongah aw politik le amyota hi thei hau. Khrihfa upa pastor kan i ti zongah oh, politic le a miotai nai fial lo ahcun ṭihnung kan miphun ah miphun kong kan i fian hau. Biaknak kan ti zongah miphun kong kan i fian hau. Thla kan camnak zong kan i fian hau. Rawl ulun thla kan cam zongah kan i fian hau. Politik zong kan in fian hau i kan thei hau hi ram dawtnak zong hi pastor kan si ah Khrihfa upa kan si ah nu bu kan si ah kan mipupi kan thei hau. Kan theih lo tikah thla kan campiak hna i ceilak an kan uk i an kan hrem cang hi Sana nihin ni ahcun Tan Sui atu i Mi Aung Hlaing hi a chan sau seh, Mi Aung Hlaing nih saupi in a kan uk rih seh timi thlacam hi cu nan um ti lai ti ka zum lo. Nan um ti lai ti ka zum lo. Cacu nihin ni ah dothlennak kan tuah tikah ramchung ramleng thlan in kan cam piak bak. Hika khuate hi ka tlawng ngai. Khuate kip ah kai uar ngaimi cu khua khua khuakhat ah khua khuakhat ah thlacam a duhmi an i au hna. Khua khat ah ṭha tein an zoh hna. Ti a herhmi an zoh bak hna mino nih zankhua dei bang thla an cam tik ah hin uar um taktak. Ramleng lei zong nan tuah lai tiin ka zumh. Mah cu thla kan cam tikah kum sawm thum le kum nga kum ruk a hlan vialte i politic kan rak theih lo ni, miphun kan rak theih lo ni, dothlennak kong kan rak theih lo tikah a chia hrumi uktu bawi ka dawt thla kan campiak hna cu. Thla kan campiak tikah saupi an kan uk i saupi an kan hrem ve ko hih. Saupi in kan hrem ve ko hih. Kan miphun cu kan tlawm tikah, kan miphun cu kan harsa tikah, thil pakhat kan tuah poh ah kan i cawng dih. Mizoram kuli hlawhfa tiah kan i cawng dih. Phakan kal le Maisu kal tiah kan i cawng dih, an kal dih. Cu ve bantuk in saphu kawl ti le i cawn dih. Ngakan ti le caw dih cawn dih. Malaysia kal ti le kan i cawng. Delhi kal le kan i cawng. Refugee sok ti le kan i cawng. Kan i zul thluahmah ko hna. Hi vialte a dawtdawt in vun zoh tikah hin Pathian nih kan miphun hi an kan cawnpiak. Ram chung ram liang an kan cawnpiak. Ni ni ahcun kan ral kan theih cang. Ni ni ahcun Satan ral i kan i fiang cang. Ni ni ahcu cu si ca zeideh bau? Atu kan tuk fawn cang. Rian kan tuan, physical in kan tuan, physical in nan lungthin dihlak in nan tuan cio. Zeideh tang? Teinak lawng tang. Teinak lawng tang. Ilo reprai nei lo in khuasa kip khuasa mi hna kan um tuk cang. Zeicah? Biakinn an kan bawmh piak, an kan khangh piak, inn vialte an kan khat piak. Khua kip, peng kip, tlang kip ah thei lonak hmun ah mithmai bit tein kum zeizat ko dah kan mithli ah kan um cang, kan i ciah cang. Kha tikah nihin ni ah hika mino hna pasalṭha hna an rak lut i an zoh tih timi an nei lo chat an kai lak thluahmah si ko nan thlacamnak ka nihin ni a lang thluahmah ko a lang thluahmah ko mah ca cun lungdongh a mang lomi kan si zia tu hi langh ko usih ramleng um mi hna Hi ramleng na phak khi hi na ram hi siam ṭhan a duh caah a si. Ka ram nih kha an i herh lo. Atu na va umnak America nih na thiamnak hi an herh lo. America nih hi na phaisa hi an herh lo. Na fimthiamnak na ngeihchih hi America nih an herh lo. America cozah hrim nih an herh lo. I ruat. Cuvi bantuk Norway dengmah Germany ramleng ummi vialte hna nan fimthiamnak nan ngeihchiah kha hmaka ram ca nan hnaṭuan kha an herhmi si lo. An herh taktakmi cu atu na ram a simi na miphun simi hi dothlennak tuah cuahmah lio tu ah hin na ngeihchia, na chawva, na lungthin, na thiamnak, na hngalhnak hi hi ram nih an herh. hi miphun hi a hnemh si ho miphin Chin miphun hi a hnemh si zeiran Chin ram Chin le nih a hnemh si mah ca cun politics zong ah hin kan theih pah hau nationalism Chin miphun Chin pi thawng nation building kan kal cang lai kan ti tikah miphun kong hi kan theih bak hau Politic kong kan theih bak hlah. Atu pan a hriamnam tlai ka tete kan um tikah politic kong kan thei lo tikah miphun kong kan thei zei dah a cang? Ca cu nihin i a rian ṭuanmi upat awk a tlakmi kan pastor te zong politic thei pa u. Miphun kong thei pa u. Mah cu na thlacam nai palh lai, na cawnpiak ni na palh lai. Evangelist Politic theipau, miphun kong theipau. Mah cu lo ahcun nai palh thluahmah lai na cawnpiak ni ah kan miphun ah. Cevem na Khrihfa upa miphun kong na theih lo ahcun rel tah cawng tah. Zia cu Khrihfa upa hi bia na khiahmi hi a tampi. Nubu ipa, nubu upa zong politic thei pah, miphun kong thei pah. Salo ahcun nan biakhiahmi nan phaisa kalnak hi ai palh sual lai. Ai palh sual lai. Ca cu hi vialte kan miphun kan cawlcanghnak hi Pathian nih a kakip i an kan cawnpiak. An kan cawnpiak bu te ni ni ah kan kal thluahmah. Nih nih ram zalon a duh bak. Miphun zalon a duh bak. Kan nu paw chu- kan nu paw kan chuah kha in zalonnak he an kan pekmi si Pathian nih. Cun kan miphun hi kan za kan long rih lo. Kan ram hi za long rih lo. Ca cu nihin ni ah na tuan na hawl na kawlmi vialte khi Chin miphun Chinland nih atu lio te hi biapi bang kan i herh hmasa ko. Atu lio te kan i herhmi si. Atu thlantla in kah thluahmah. Tam dohpi in thlacam usih. Rawl ulimi thlacammi hna second minute pai cat lo in i thleng law thlacam ko usih. Second minute pai cat lo in ral kan do ve. Chunza hi ih lo in ral kan do ve ko. Cuve Badu thla cammi nih ram chung riam le rawl ul in cat lo tein atu lio teh thla rak kan campiak u. Cuve bantukin hika phaisa a kawlmi kuli rian ṭuan in ramkip ah rian a ṭuanmi hna na neihchiah hi cat lo tein chuah ko. Na chuahmi poah khan na phaisa umnak na lung um ko. Phaisa umnak ah na lung um ko. Na phaisa hi ka hmun ah dothlennak na tuah ahcun hi dothlennak ah na lung um hrimhrim. Cang i phaisa dothlennak a tuah lomi cu nan lung um hlei fawn lai lo. Hi dothlennak hi kan i bawm. Kan bawmh hna ti hlah u. Ka ṭuan ve ti u. Ka doh ve ti u. Na ram, na umnak ram nih an i herh lo. Na fimthiamnak an herh lo. Na phaisa an herh lo. Kan ram tu nih an herh. Kan miphun tu nih an herh. Makka chungah hin kan miphun hna atu lio hi Pathian nih thlaw an kan chuah. Atu Pathian nih an kan kalpi thluahmah. Kan hmuh tawnmi cungah an i palh sual lai maw ti tein Pathian nih ningzah mualphonak nei lo tein nihin i kan raltuknak zongah rian kan ṭuan awkah ramkip kan umnak zongah a nungmi Pathian nih kan miphun nih an kan dirpi hrimhrim teilak chuaklak in Pathian tlaih bu tein kal ko hna u si ti kha sawm le forhfial bu tein ka bia ka donghter tampi kai lawm.
Se kan i lawm tuk ko pa. Aa tuzaan cu Pathian lei he tuanbia lei he na kan chimh caah a ngaitu zapi ca zongah a man um ngai lai ti ka zumh i aa tampi in hawile vialte zong sa ring in vun kan bawm rih hika kan parliament nih Zing paruk le cheu bak in an tho i kan ram le kan miphun ca tiin kanmah hna caan in zeihmanh a si lomi zong thleidannak um lo in caan an kan pekmi hi ram le miphun dawtnak kha a si. Cucacun atu i chimmi zong a kan kan theihmi cu American nih kan fimnak kan phaisa a herh lo. Na ram nih an herh, na ram nih na phaisa na fimnak an herh, ramdang nih na fimnak le na phaisa a herh lo timi te hna kha a thuk taktakmi si lunglawmh um tuk. I sar lei zong khan thazaang vun kan pe u law tuzan ah ka pa nih chimmi hi zumhnak le he zong a pehtlai. I keimah ca hrimhrim ah a man ngei tuk. I biahalnak lei tu phun ah ka lut lai i ka pa chimmi hi a chungah zeihmanh vun hal chap awk um lo. Atu ahhin bia chungah lut colh ko usihlaw CC ralkap kan ralkap hi zapi nih kan ṭhawng ma kan ṭhawng lo ma tiah khan kan buai ee hoi hna kha an ṭhawng tuk ti bantuk ah khan kan buai i hi kong he pehtlai in tua ka pa nang ma zong nih chim bantuk in thazaang kan in pek dih cang ko hna bu ah kan Chinland ralkap hi kan thazaang a um cang ko Bawipa zaangfahnak in kan diar kho timi uh, CNAF lei uh, CC lei i kan thazaang hi uh, zapi sinah thazaang pek pa in uh, boi pathong kan kal ko i uh, timi kong he petlai na kan chim kho hama uh, hi, hi kong he petlai a thei thiam lo mi cha chun uh, David ni aral kap na kha rel na ti ben tu khan ru lo in mo thazaang i peknak ca tu ah khan kan chim duhmi si new kha phun tampi a kai tikah CC lei he a zaangder ngaimi hna zong kha kan lo tulio cu AA lei CB lei nih khan a kan chil tikah kha bantukin kan ralkap lei in thazaang i peknak kha na vun kan chim than kho homa timi te kha tlawmpal te caan vun pek kan duh ka lawm
Atulio caan te ah a hal zong na thiam tuk. A herh bakmi si. Nihin ah thazaang um le um lo cu zei in dah kan tah lai? Tah piak ding pakhat kan duhmi hna cu Kawlram chungah China pine hleili a rak um. China data ci a cuye kha ca ka chim ti lai lo. Nihin ah Constitution miphun i uknak ah ram i uknak ah phung le lam a nei hmasa bik hi Chin kan si. 2023 i Constitution Chinland Phuih Sipung kan nei. Mah phuaisipung hi dothlennak caan chung lawngah hman ding kan ti. Makha zeitin dah kan tuah? Mi Aung Hlaing nih ANA a tingmi hna MP cun atu CDF vialte Cun CNF kha ka chim ṭhan ah mu, Mi Aung Hlaing nih Aana a teimi hna kan Chin mipi nih mee nan pekmi MP group khat, cun atu Nwe U Taw Hlaing i dothlennak a tuahmi CDF vialte phueh khat Cun CNF, CNE, thotain pathum in Chinland khawngsi kan dirh. Chinland cozah kan dirh. Mah hin data kan tling. Mute kan tling. Atu i Chinpi ne nan ti lamang mi a leng umi Chinland kan timi Kale Kabo Kangko a shu tiang an i tel. Atu Chinland khawngsi la mu. Chinland cozah pi kan dir kho cang. Atu hi tha tein office an nei cio, rian an tuan cio. Maka tang hi hi tluk ai fun kho mi le hi tluk constitution a nei kho mi le myohne an tling i MP an tling i CDF vialte hriamtlai mi an tlin tikah cun Maka chung i cozah ralkap a kal ahcun

Chinland cozah tawng a tling bakmi miphun tiin ṭhawng ngai kan kal ko ti te kan leh ka duh ko. Lunglawm um a ngaitu vialte nih kan i siang lai. Nolh ṭhan a hau ti lo. Atu bantukin Chin cozah kan neihmi te hna hi Kawlram chungah Pathian thluachuah zong si, Bawipa nih thluachuah in a kan pale khuakhan lairelnak ah hi bantukin dothlennak lio zong an tuah khawhmi hi zapi nih kan i lawmh awk a si lawng si loin a chung deuh theih duh ahcun kanmah cio zong hi a chung deuh ah pil khawh ding hi kan rian cio a si. A kan i lawm tuk ka pa. Khakha zapi nih theih kan duh bakmi pakhatnak a si i cun tuzan ni cu hlei in thazaang peknak kha kan duh cun nangmah lei in na thinlung chungah a taang deuhmi na siaherhmi aw Chin mipi ca hi te cu ka herh rih ko chim ning law thei hna selaw ti na duhmi na siaherhmi hi a biapi in Ka hmaithlak misitu zan ah zapi nih hin hika camp factorium in hin kum zeizat dah na um cang ti khi ah, zapi nih kan thei le lo. Chim duhmi cu zeitluk in dah kan ram le miphun ca rian an tuan. Cun hika lei ramdang kaa kip lo zong in biatak tein thazaang kan in pek hna nak zong kha langhter kan duh ve bantukin ah, nanmah lei zong nih atu bantuk caan ah khin nan lungfah nan ngaihchiatnak zapi sinah theihter nan kan duhmi te khi zalong tein chim seh ti khi kan duhmi sei mipi zeitluk in dah na kan u ma na ngaihchia ma ti bantuk khan a hrilhfiah dan ka thiam lo nain kan chim duhmi tu cu laimi nih kan umnak cio kip in kan india pi na kan si khawh tawk cio in hi chungah nanmah lei zong nih a karlak in nan tonmi ngaihchiat lungfahnak le mipi cungah nan siaherhmi nan ngaihchiatnak nan i lawmhnak nan thinlung chungah aa erhmi zapi sinah nan chim tawn lomi le chim awk a ṭha lomi pawl kha hrawk khawhmi na kan hrawmh khawh vial theih kan duh ko a biapi in nangmah nih na thinlung chung naa uam tawnmi, naa inn tawnmi, naa kalpi tawnmi, kum caan sinah a liam tawnmi CNAF dothlennak he pehtlai in ka lawm. Eh, a tha tuk e. Atu hi hihi zoh hna u law hika hi Training a kai hnga ding kan mino kan fale tampi atu hi an ra thluahmah nak a si. Nihin ah kan miphun nih tukum chung hrim ah tei kan duh tikah kan mino hna hi Kum hleithum in kum hleili in mino tete atu hi a bik in Thantlang lei Hakha lei tam ngai an ra hna. Malaysia zong an rak tlung i an ra i Mizoram in an rak tlung i an rak ra. Delhi hna in an thawh cu khat tluk khin uar an um. Cu atu hi raltuk kha lawngte an duh dih. Khakha. A nu nu pawl zong nih an duh dih. Takhan kan mino hna lungthin ahhin kan miphun hi an lung chungah a nung ngaingai. An nu le an pa nih cu hlan ka cu ramtang kal cu thi ti an tho hna. Atu cu an tho ti hna lo. Nu le pa zong an fel ngai hna. Hika hin kan fa hna le kan ralkap pasaltha hna an thih tik zong ahhin An pa le an nu le bia an chim ah an nusal an pasal bak kanmah tu an kan hlenh cu takhan an um ca cu hi dothlennak hi hnu ah kan tawn ti lo i hmailei lawng te kal si ko caah au meh i hne khau lo tein na rian si ka rian si atu le bang na cun nan theih lai hlan tlang operation ah tilim operation ah A Thlantlang peng le Hakha peng aa naih domi vialte nu le pa cu an um thiam ti lo. An um thiam lo. An neihmi, an ṭam hna, an nanampi tiang an put. Ruah sur zong an zei poi lo. Khana hnu ahhin cun thi uar um tuk. Cun ramleng ummi hna hnek hau lo tein nangmah te khan i dothlannak ka tuah ve ko hi ti kha rak chuah thluahmah ko. Holh tam lo tein a dikmi dothlannak kan tuahmi a si kan miphun ah. Khate kha mah te kha vun theihter kan duh ngai ko hna. Cu nai te i atu nai lungkhar tlang kan ti. Awtu tlang kan ti kan thi ngai cu kum thum chung ah hin mu. Ka hi CDF zong kan thi ngai, Mapumi zong kan tam. Kum thum chung ah maka tlang tlang hi ah khi. Ca atu cu Pathian nih an kan pek. Kan lak khawh cang. A khua kip ah dawh, khua dawh an chuak i nu pawl cu an laam cu. Atu zeidah taar nih hi hna tla? Tu nam cuahmah. Khakha si. Atu lio cu ngilh khawh si lo, ih khawh si lo. Hi kan dei peng hna. Cuvi bantuk nang zong ramleng kan zoh hna tikah ah biakinn kip nih nan thawh, minung kip nih nan thawh. Khakha cu uar um taktak khi si. Ca cu mino hna, Mino hna, atu cu America i ralkap ṭuanmi, ramdang i ralkap ṭuanmi hna an ra hi tu hi kha hrimhrim ka uarum tuk. Cumi bantuk atu a tangmi mino hna ra ve u. Naite CBC USA i bu kip mino an vun thlahmi hna kha kan fale te kha ual an um tuk, ual an um tuk. An fim ning, an fit ning he chun ah an kawl, an hawl, an bawtommi vialte kha zan ah hi an i pum ṭhan i zeitindah an hmuh timi an lungthin vei kha an i chim ṭhan hna tikah khi atu ram leng zongah an rak phan dih cio lai. He rian an ṭuan ko khi. Mai a rak thlahtu Khrihfa Biaknak kip i pastor te Khrihfa upa le mah i an nu le an pa hna nan rak thlah khawh caah nan cungah lawmhnak tam tuk kan nei. An mit in an hmuh tikah cun an tang cang. An tang cang. A cheu hika i ramleng ummi hna a cheu cu an theih cang tikah tu le tu te an rak tlawng. A cheu cu Hlanlio bantuk an rel rih. Hika camp kal lai ka tuah an nupi le nih an duh lo cu. An siat hna lo cu. Hawi he tiah ral nam lio ah hika te va tlawn ding kha a cheu nupi le nih an siat rih lo, nan mawh lo. Hlanlio ne wun te tan shwe te khin yu te ne Fak tukin an i hrem hna i Norway ding man tiang nan ral chia nan mawh hrimhrim lo. Na tuchan mino cu kan si ti lo. Tuchan pastor khakha kha an si ti lo. Tuchan nubu khakha an si ti lo. An ra, an zoh hna, an kan hmuh, takha an kia ko. Kei ATA in ni ni tiang hi ramtang te a rian ka tuan ko. Ram tangte ah tete nunnak aa pemi hi eiṭih in kan si cang. Hika atu i Chinlung khua hi kum thong hnih le hleithum in kaa in kan derhmi si, kaa tein kan ummi si. Kum thong hnih i hleithum si le atu kum thong hnih le pali si cang i kule li si cang i nanmah tein tuak ko ne u. Ca cu ni ni rian kan ṭuanmi hi le kan i CNFC an i cu Council kan nei cang, cozah kan nei cang, CNFP zong um rih, CNA bawi zong zei kan tuah poh ahhin minung pakhat pahnih duhnak men zei rian kan ṭuan lo. Ṭha tein meeting tuah i ṭha tein khua tuak i rian kan ṭuan ko ee. Rak kan zung hrimhrim ko uh, kan i thleng hna lai lo. Nihin ni ah kan zapi te lungrualnak kha kan kawl peng. Kan miphun ah Hi Chinland kongsi ah siseh, Chinland cozah ah siseh, CNFCNA ah siseh, Chin miphun hi ti i kawp dih dingah innka kan on peng ko. Innka kan on peng ko. Ngakchia nu ral zong kan tu ko a tak tein. Hi chungah kan i hleng hna lai lo caah thlacam bu tein ṭuanṭi rih ko hna usih ti kha sawm kan duh rih ṭhan ko hna. Ka lawm.
Siseh ka pa kan i lawm tuk. Atu hi aa na bia ngaih hi an i nuam ngai cio lai tiah ka ruah. Keimah feeling ni ngai cu atu hi a sartu zong tam ngai sawmuk leng a si. Biahalnak tu ah tlawmpal ti kan vun lut ta phat lai i voi ah aa thildang karlak zong ahcun duhherh le theih duhmi cio kha a vun i lawh lo ve caah khan kan vun in hal phat ko lai i nangmah nih leh awk ah a rem ko ni timi vialtu kha nangmah tu nih nangmah duhthimnak tu si te seh law thinhun lo le ngaihchiat lo tu in pakhatnak te ah thil dangpi khi si bawipa nih an zaangfah i Ramdang te pawl kalnak caan zong nan nei ko nain kan ram le kan miphun ca te ah Chinram te ah an umnak ah hin atu khep lawlawng ah hin kum zeizat dah an um cang mah cu dih hnu cun hi dothlennak na tuahmi chung ah hin philh khawh loin na ngaih a chiatmi thil pakhat Chinmi phun cungah mu na ngaih a chiatmi pakhat le cun Chin miphun le Chin mipi cungah na philh khawh lomi lunglawmhnak pakhatnak ah Camp Factory hin kum zaza ṭhawng da an um cang a pahnihnak ah Chin miphun kan cung zong ah siseh dothlennak na tuahmi lamthluan ah hin zei khi dah philh khawh lo bak in a fak bak ti na ngaihchiat bak mi cu naa lawmh bik mi mah te hi na vun kan chim ta kho hnga ma dih ni cun biahalnak dang te zong kha vun um hi okay kan i lawm
siseh kai lawm hi kan kum hi ka hi ahlan tai hu ka si leo zong ka rak um i ka dai na kan to khan hi kan kum hlei thum khan Kan rak um ṭhan. Atu hi kum hleihnih peh tein ka in ka um cang. Peh tein hika hmunhma ah hihi keimah ṭaimu ka rak si lioah hika area ah hi ka rak um balnak zong si. A fawinak in kum hleithum, kum hleinga hrawng ka um cang tinak si. Cun a har ka rak timi cu Kachin ram in kan rak tlung hna i Nakah ram kan phak tikah hin kan unau nakah hna khi paam a tlung. Kannih khi Kawl ralhrang nih hin phiat le phiat an kan phiat ve i full a si fawn i kan rak tlung kho ti lo i paam zong a si tikah maka ah hin ni sawm li leng hi rawl lo in kan rak um. Banluang do hi kan ei hna. Banluang le an hnah do hi kan ei hna i maka ka philh kho bak lomi le Cu ram tangah tupi tangah kan um tikah hlan lio kha cu heh kan har taktak ka si. Rawl ei awk ah kan neih chel neih lo chel. Mai ram tang tupi tangpi ah nupi fale he kan um hna i hi ṭhengiat pakhat hna kan hmuh i kan i lawm tuk. Maka pa Nu timi dirhmun ah kan si. Kan fale, kha tluk ramtang kan um i kanmah men kan har. Kan fale an vitamin neih lo i an zawt tik i sii ai neih lo i an thih kha nihin ni tiangah hin ka mithlam ah cu a vawlei cungah cun atu hi atu chan ah cun ngakchia cu thi phung si lo ti tiang ruah si cu mu. Khakha ramtang kan rak ummi nu le pa nih nan kan thei lo i bawmh hal zongah nan kan pe duh lo i maka cung i kan nun har i ralkap capei kan si cu kan zawtfah kan thiam miphun le ram ca kan i kah zongah miphun le ram ca rawlo kan um zongah tete kha Vitamin kan rak neih lo le ei awk din awk kan thih kha nini tiang hin ka celh lo. Ka celh lo. Khakha. Ca cu nihin zongah hi ka bia pa vun chim ka duhmi cu hika hi mino kan tam ngai. Keimah bantuk kum, kum sawm ruk hngawng a si cangmi minung hi rel khawh kan si. Hika i ummi hi. kan tam lo. Kutdong rel te lawng kan si. A dang hi cu mino lawng tein si caah ni ni ral kan tuk tikah hin ral tuknak lawng te hi kan miphun i kan bawmh i kan i lawm ve ko. Sina hika hi zarh khat vui khat te tar sa ei lo ahcun kan fa kan nau le ca in a har ngai. Mah ca cun Minung pakhat nan si zong, pahnih nan si zong, panga nan si zong, nubu nan si zong ah, Khrihfabu nan si zong ah, hika vuikhat sa kan tha ah hin cawcaw ni hau. Cawcaw ni hau. Ma kha, mah sathahnak kha a tlaitu hi kan pastor Reverend Chuang Hre hi si. Na keimah nih hin tete in dawtu hika sa ei ve hna seh ti a duhmi nan um si ahcun maka khan kan pastor Rev. Tawng Hre UCCF kan pastor sinah kuat khawh si timi te kha vun langhter ka duh fawn i cun kaa lawmh ngaimi cu atu bantukin atu bantukin Chinland cozah Chinleng khawngsil te hna an chuah hi kan chuah khawh hi kai lawm bikmi si. Ha kai lawm.
Seh ka pa kan i lawm tuk. I a ngaitu zapi zong ah an i lunghmuih ngaingai. Comment pawl kan hmuh tikah anmah zong kan tha a tho. I tlawmpal te biahalnak ka thil dangpi ah ah vun pial ta ṭhan rih hna selaw atu liote hi naite ah khan CNAF le ZRO le ZRA karlak ah khan ton biaruahnak a um. Hi kong he pehtlai thil cu a tlamtling nain hmailei ah zei bantuk thil dah Ah no thang lo e.
Okay.
Okay, na vun thei kho cang ma? Ka aw pha hnga. Seh kan i lawm ka pa na kan lehmi ṭha ngaingai cinken awk tlak an si. Atu i hal ka duhmi cu naite ah ZRA, ZRO le CNF tonnak an nei ahkhan thil ṭha lei in an ceih. Sihmanhsehlaw a cheu ruahnak ah.
Vei. Zaangfah nakin a dang ah lu ṭhan hau cang hi vial i ka caan hi siseh maw pate? Aw e kaa lawm kaa lawm ka pa siseh caan na kan pek hi na aw lawng ka thei kho ti lo i a dang nih an ka hngah cang zaangfahnak tein siseh khah kai lawm kai lawm. Helo helo kan i lawm kan i lawm kha siseh. Okay.

thongzan kha maw tlawmpal te vei ah ka vun tuah lawlaw la an ni kha ralkap an si caah khan ralkap cu kan theih bantukin umkalnak la vei kha an nei meeting zong kha an nei tikah khan a paw cio nan comment ka vun zoh lai cun thongzan kha matupi tamaha nih i teyin mu le salain penghlawn ceu kan sawmpiak hna thazaang rak la ṭhan hna usilaw a hlei in thongzan cu kawl holh he lai holh he si lai tuzan a ra kho mi nan cung kaa lawm kan pa kha tuan ah tuzan i kan internet kha tuan an hman khawh lo ca khan anmah lei khan tangtlinlonak um ca khan khua kha vun hnumi si hawi le vialte nan cung kaa lawm atu bantuk hi cu a vun nuamh ling cingah sinatein uh, zeiti awk dah tha uh, kan i lawm ko caan tha caan sunglawi in kan pek mi khi i a chimmi te kha uh, kan rel piak na lai ma ka khan ka phi ve ka lai mai se bika kan chimmi kha zei de si te cun kawl ralkap kan do lio an te lan lio a cun uh, Ralkap tlak kha a rak pawi kan har tuk ruangah Laimi kha kan har tuk ruangah ralkap tlak kha pawi te mah dih hnu hin Pakan Maisukal kha vun pawi Laimi kan har tuk caah Mizoram kalnak kha paw pangpar laknak kha paw cun ngakhor cawhnak kha paw cun Malaysia in ah ramdang kalnak kha a pawi ti kha a kan chimh mi si Delhi zongah khati khan Laimi ram hleinga ah kan phan ee timi kha a vun chimmi si tu chungah cun ah kan ni ni kawl ralhrang hi do a za cang ma tiah kan pa le kham tak te kan rak hal hna tikah a za cang ko an ti ca duhthimnak kan nei lo ruangah kha bantuk a kan hremtu ralhrang kha duhthimnak kan nei lo ca let net hriamtlaih in kan pu le kan pa le kan hal hna cuticun hriamtlaimi kan si timi khi si. Uh, se mah vialte a chim ciami chungah cu dih hnuah kan a chim ciami chungah khan camp factory lawnglawng ah hin kum hlei hnih uh, kum hlei hnih fai kum change ti e an harnak bik cu hlanlio i ralkap an ṭun lio i ti lo rawl lo in an um i an minung hna an thihnak kha a si. Aa lawmhnak bik cu Chin cozah Chinland Council pi kan neih khawhmi kha a si. A chimmi pawl zoh tik hin ram dawtnak thinlung sa amah pumpak feeling kha pakhat men aa tel lo ti kha kan hmuh khawh. Cu vialte siseh le hoi le vialte nan cung ka lawm thong zan kha matupi Tayin mu tam ha ni tayin mu la salai peng kha kan som piak hna timi kha thongzan zong thazang kan i pe than hna lai. Siseh kha thank you for watching ti tong than tin na lai mo hoi le vial tin chung ka lom tuk ve bawipa tu ni kan um kal nak ceu tua thu chuah na kan pe ceu ko seh.